Арай биирдэ, арай биирдэ олун өйдүүр Үтүө күнүнэн күндү доҕоттор! Бүгүн тохсунньу уон тохсус күнэ, Кириһиэнньэ. Таһырдьа биэһин кыраадыс буолан, оҕолор эмиэ үөрэммэтилэр бүгүн. Кириһиэнньэ тымныыта сатыылаан турар таһырдьа. Мин көлүөнэм Сэбиэскэй былаас саҕана үөрэммит таҥара уонна абааһы суох диэн иитиллибит дьоннор буолабыт. Ол гынан баран, кэнники сылларга мин итини хайдах эрэ саарбахтыах курдук буоллум. Бу аҕыйах хонуктааҕыта мин WhatsApp-ка биир интэриэһинэй кэпсээни иһиттим, көрдүм. Биир киһи, ханнык эрэ Венгрия киһитэ быһыылаах. Самолетунан көтөн иһэн стюардессаны кытта кэлэн аан таһыгар кэпсэтээччи буолбут. Ол турдаҕына самолет аана эмискэ аһыллан көтөн хаалбыт. Уонна кинилэри оборон ылан аанынан түһэн хаалбыттар чэ. Төһөрдүктэн түспүтэ этиллибэтэх. Ол амаран ата көтөн иһэр лайнер үрдүк буолуо буоллаҕа Буола-мара бу киһи тыыннааҕа ордубут. Аны өйдөммүтүн кэннэ кэлин эппиттэр, «Кээһиилээх уот үрдүгэр кэлэн түспүккүн» диэн. Кээһити итинэн эрэ бүппэтэх бу киһи дьикти дьылҕата. Кэлин поеһынан ханна эрэ айаннаан испитэ, ол поеһа үрдүк паайа муостаттан ааһан иһэн рельсэттэн тахсан авариялаабыт эмиэ суулан түспүт дьэ бу мантан даҕаны бу киһи тыыннаах хаалбыт эмиэ дьэ уонна өссө итирэ буолбатах эбээт өссө үһүстүгэнэ муораҕа борохуотунан устан иһэн ол борохуота тимирэ хаалбыт Дьэ онно эмиэ кини тыыннаах ордубут. Дьэ бу тугуй диэн киһи сөҕүөн курдук. «Аа, хайдах итиннигий?» диэн. «Туох көмөлөһөрүй бу киһиэхэ?» диэн. Дьэ ол курдук мин эһиэхэ бүгүн эмиэ ити туһунан кыратык үллэстиэхпин баҕардым. Олох кып-кыра эрдэхпинэ Мин дьиэ кэргэним Тааттаҕа олоро сылдьыбыппыт. Ытык Күөлгэ. Онно мин детсадка барбытым бастаан. Онтон бастакы уонна иккис кылаастарга үөрэммитим. Бу буолбут түбэлтэ мин иккис кылааһы бүтэрэн барабын хайыммар эбит. Анаа санаатахпына Бэйэтээбит Таатта үрэх үрдүгэр турбута. Тиэргэнинэн маннык аҕыйах хаамыы хаамтыҥ даҕаны туруору ыһыырынан ыллык устун үрэх уутугар тиийэ түһэҕин. Уонна онно добуочча ыраахха дылы киирэр уу баһар далаһа баар этэ. Мин буоллаҕына онно Улахан оҕолор үөрэппиттэрэ булу арааһа кумааҕыннан оҥочо оҥорбутум. Бу маннык оҥочо. Биһиги көлүөнэбит бары маннык оонньуурэтэ улаахха былыр билиҥҥи оҕо маны билэрэ аһаарбах. Вот бу маннык оҥочо оҥорон бараммын дьэ ону-маны билиэхпин, көрүөхпүн баҕарарым дьикти быһыылаах. Дьэ мантыбын ууга ыытан уһуннаран көрүөхпүн баҕардым. Дьэ олордум даҕаны үрэххэ сүүрэн түстүм. Ол уу баһардалаһаҕа сүүрэн киирэммин кытыытыгар чохчойон олороммун ууга ыытабын дьэ маннык. Оттон түүнүк устун аа устан барар. Устан баран истэҕинэ эмискэ тыал күс көрөн ылла. Ол өрбүтүгэр пароходум оҕочом тургам ааты кулдай кустан барбытын ыксааммын уолуйаммын уонна ылаһатааммын ыраах баай уунан баран харбаатым уонна дьэ өрүттүбэккэбин ууга баран түстүм. Ол дьэ хайдах буолуупун дьэ өйдөөбөппүн билигин ол гынан баран Биирдэ харахпын аһан баран көрбүтүм уу араҥатын курдары үөһэ күн буоларын көстөр уонна күнтэн маннык долгуннар бараллар маннык. Уу анныттан көрдүм күнү. Ону өссө онно маннык санаа кылам гынан ааста. Оо, уу анныттан маннык көстөр эбит дуу күн диэн. Ата Өкүндэ хаһа эрэ сүүс төгүл гыммыт биирэ буллар ааһа. Түргэн ба. Тоҕо эрэ билигин даҕаны ону өйдүүбүн. Олох бу баар. Ол сэнэн ити түгэни мин бу билигин даҕаны аа хаһыйса алта уон биэс да алта уон алта да сыл ааспытын кэннэ хас биирдии өкүндэтин барытын олох өйдүүбүн. Дьэ ол кэнниттэн тоҕо хата хаһыытааммын чачайбатаҕым эбитэ буоллар Арааһа инстинкт буолуо. Биһиги оттон ийэбит иһигэр төрүөхпүтүн иһигэр сырыттахпытына уу иһигэр сырыттахпыт дии. Уонна онно биллэн турар муннубутунан да айахпытынан да тыыммаппыт, кииммит нөҥүө тыынар буоллахпыт дии. Инньэ гынан өлөр мөхсүүммүн бөхсөммүн да бачымахтанан кыраем уттан быган кэллэ. Хата, онно тыын ыллым быһылаах. Уонна тыын ылан барамын, дьэ били тураары гынным. Хааман тахсаарыбын. Пахай Антом атаҕам сири булбата. Тө маннык айаҕым онно муннум эрэ нэһиилэ уттан быгар быһылаах хараҕым уонна. Оо дьэ онно дьэ өлөр мөхсүүнэ мөхсөн дьэ аа чалбааттаныы бөҕө.

Онтон сэттис кылааһы бүтэрэн баран ахсыска хаҥа үөрэнэн эрдэхпитинэ күһүн Бүлүсээн Сунтаарга Бүлүсээҥҥэ көһөн кэлбиппит. Онно Бүлүсээн оскуолатыгар мин үөрэммитим. Кэлин олох университетин эн бүтэрэн баран учууталлыы сылдьаммын дьэ ханыыбына Оля, дьоллоох да киһи эбиппин. Брюшар оскуолатыгар олох чахчы улуу даҕаны үчүгэй учууталларга үөрэммит эбиппин. Ол хахха дириэктэрбит Баһылай Хабырылабыс Акимов, вот, биллиилээх учуутал, биллиилээх дириэктэр. Онно улуу биолог учуутал Борис Николаевич Андреев үлэлии сылдьыбыта, үөрэппитэ. Биллиилээх композитор, мелодист Павел Гаврильевич Акимов үөрэппитэ биһигини музыкаҕа. Нуучча тылыгар миигин олох Эмиэ туох даҕаны алдьархайдаах үчүгэй учуутал Бодрясов Юрий Трофимович үөрэппитэ, физикаҕа Егор Константинович Егоров үөрэппитэ. Дьэ, уонна даҕаны атыттар бары дьикти, хайдах эрэ уһулуччулаах, оригинальнай баҕайы учууталлар үөрэппиттэр эбит. Онон чахчы дьоллоох киһибин эбит диэн да санаммытым кэлин ити өйдөөн бараммын. Бу Балаан ыйыгар ага үөрэнэ ырыттахпытына Бөлүсээн диэн саамай Сунтаар ыраах уһук нэһилиэгэ. Ол хахха суол-иис диэн мөлтөх. Самолет көтөр уонна чэ сир арый кытаатарын кураанныырын эбэтэр тоҥорун хаҕына дьэ массыына сылдьан киирэн барар. Бу балаҕан ыйыгар бүтэһигэр эбит. Арай баалаха Лос Вегас ааспытыгар эттэ уруоктаргыт кэнниттэн эбиэттиэх сон бараҥҥыт оскуолаҕа кэлээриҥ, субботникка барыахпыт диэтэ. Акдаары диэн үрэх баар Наахара уонна Бүлүчээн ыккардыгар. Онно куһаҕан бадарааннаах сир баар, ону мусталыахпыт диэтэ. Биһиги онно үлэлии үөрүйэхпит бары баһылай Харалабыс биһигини туох да наайбахтык үлэлэтэр этэ аанньаран кинини саха Макаренкота дуо диэн кэлин ааттыахпыт биһиги вот дьэ оннук газ биһэн биир массыынаҕа кэлэммит олорон бары айаннаатыбыт өлбөк поҕойбут лык курдук химиллэн олоробут ол газ биһэн биир массыынаҕа

киһи этэ. Массыынабыт эргийээри батылла хаалла. Ону уһун баайбыйа баар эбит. Ол быаны кэннигэр баайдылар. Уонна төөрү баранна дьэ уолаттардыын, кыргыттардыын улахан дьоннуун бары тутаммыт дьа тардыахайың диэн буолла. Мин боллаҕына өлүү түбэлтэлээх хаамай бүтэһик түбэстим массыына өттүгэр. Та массыына миигиттэн түөрт-биэс метрэ курдук. Онтон быйабыт уһун, Дьэ кэннигэр бары тураннар тардаллар. Роздво дидзоле диди тардабыт. Онтон хачайга түһэн бараммыт. Дьэ кэннинэн баран киирэн барда машинабыт. Оло. Дьэ бара иһэр бара иһэр түргэтään түргэтään киирэн барда. Онтон уры диди соһон бардыбыт. Онтон машина улам улам кураанахырга таххан барда түргэтään барда. Ураа дии-дии хаһыты-хаһыты сүүрэн иһэбит бары. Манна ол мин сүүрэн иһэммин калияҕа аҥаартаҕым түөрстэ үктээтим уонна уулла түстүм. Ыйыктана түстүм быйабын. Оо, уулла түһэн баран маннык көрбүтүм, оо, массыынам бу барыйан да үрдүбэр бу олох кэллэ. Аа, дьэ, тэпсиллэр киһи буоллум диэн санаа кылам гынна быһыылаах. Ол бириэмэҕэ били кылааһым кыргыттара Ростоманы куйахам күүрүөр баттаҕам туруор дылы часкыйдылар. Ынырыкбаайтык. Оны хата басына уоллаҕына мин турар да кыам суох. Атта түөрт атах буолан аттаабытынан куота хатаатым масыынаттан. Ол куотан хатыыһыртахпына кэлэн били тылгырейкам тэллэҕэ маннык хилкаһа оллан иһэрбэ. Оны кэлэн үктээтэ көлүһэннэ. Уонна Торбастаан хайда били Митрей Лыкын кыргыттар чаас кэллэрин иһиттэ, хата тохтоото. Бу реакциялаах уоппар эбит. Инде гынан Кирикабын маннык баттаан баран тохтоон алда. Кирикабын тардыал хататым кэлбэт. Онтон били дьоннорум били көрөннөр быаны ыыта түстүлэр быһылаах. Били масыына тохтообутун кэннэ. Оны били арыыча кыртыһыыр такыыта хоҕус буолан масыына төптөрү төкүнүйэн аллара баран истэҕинэ человеком милитэллэҕин туурата дарыллым көлүһээннэттэн уонна кырдаас курдук ойон турдум ол туран иһэ мин кэтэхпинэн били массыына кузовыгар хаалынным харахпыттан уотчаҕыла түстэ уола баран ча тулуйдум туйбаарын хоҕус турдахпына хуоппар Лыккын Митрэй сүүрэн кэллэ. Дохорҕо боллук буолбут. Көлөм үүгүн туппахтаан көрдө. Илиибин атахпын «Хайылга, хатахыны?» диэн дьэ ыксаабыт аҕай. «Ай, үчүгэйбин, туох да буолбатым» диэтим. «Оо, дьэ хата» диэн буолла. Чэ, оннук түбэлтэ эмиэ буолан турар. Онтон оскуоланы бүтэрэн бараммын төрөппүттэрим игин оскуолаҕа арыйар да биэрбиттэр икки аны учутуллар буоланнар инньэҕинэн уон алталаахпар бүтэрбитим оскуоланы уон кылааһы үс сыл үлэлээтим бастаан ким Карл Маркс аатынан колхоз дэнэтэ Бүлүсээҥҥэ онно үлэлээтим вот онтон Тойбохой сопхуоһа диэн буолбута Бүлүчээннээҕи отделениета, онтон өссө уларыйан э, Киристээх сопхуос Бүлүчээннээҕи отделениета диэн буолла. Онтон ыам ыйын 1969 сыллаахха армияҕа улууспалыы ыҥырылынным. Армияҕа бардым. Забайкальскай военнай округка Цугал Дацан диэн улахан полигон уонна улахан бохой буддийскай храм баар бөһүөлэгэр артиллерийскай полкаҕа түбэстим. Олус балаабытым биир хыл буолтан кэннэ аан бастаан олус болербар телефонист гыммыттара ана угалалта килелях үс үс катушка проводы сүгэн бараммын дьа хибээс тардаммын холбуйдыбытым антан хылаҥаары буолан баран үчүгэй халдаап буоламмын миигин радист гыммыттара эти сүүрбэ литрелээх канистра курдук рацияны, РСТО-8 диэн рацияны сүгэ сылдьаммын сибээстэһэбин. Вот. Онтон биир сыл ааста улууспалаабытым. Онтон миигин радиолокационная станция оператора гыннылар. Мин улууспалыыр туоҕам артиллерийскай полкаҕа разведывательно артиллерийский дивизион диэн. Онно батарея радиотехнической разведки диэҥҥэ кулусвалыыбын. Радиолокатор онтубут маннык тарелка кыра уонна үс атахха турар. Газ алтон тоҕус диэн былыргы эти газикка олоро сылдьар. Онтубут Тиэртэлэх оҕой оҕоһунан бу өттүгэр биир аан, бу өттүгэр биир ааннаах. Икки ааннаах. Ону били түөрт буолан олоробут онно. Мин мин миэстэм бу командир буһуохпар миэстэтэ инники. Онтон командир олорор сержант, ол кэннигэр мин олоробун. Уонна бытыгар буолла миигин утары родист олорор. Маннык ой хоспуна олорор. Ну командирым маннык олорор. Оппар итинник көрөн олорор. Маннык олорор. Манна был ыскаах, били радиолокационная станция вот ыскааба. Бу местевер кирербер бу киһи туран хиденетин маннык кынар. Уонна очоҕуна мин бу олаанынан киирэммин Киирбитим кэннэ дьиэнэтин маннык түһэрэн баран дьэ кини кэлэн олорор командир. Учение буолла. Атырдьаҕайым бүтүүтэ. Анна биһиги үрдүк паайыл суопкаҕа гора Ханула диэҥҥэ Семеновская суопка диэн ааттанар. Ол үөһэ тахсан биһигини онно турадылар. Үөһэттэн төгүрүччү истиэби барытын ол арадилокаторынан көрөбүт. сүүрэһэдьэр массыыналары, таанкалары, ракетнай установкалары ону-маны барытын чэ көр, көрөбүт. Онон түүн буоллун, күнүс буоллун, туман буоллун, авыр буоллун барытыгар. Дьэ онтон хас да күн учение буолла. Онтон учениябыт бүттэ. Дьэ рационнан комбаппыт капитан Алексей НК диэн приказ бердэ. А, түүрүнүҥ сворачиваться и Место сбора квадрат такой-то диэтэ. Истиэп бүтүннү. Сөп. Хомуннубут да уонна айаннаатыбыт. Сопкаттан өктенээстибит. Түһэн эммит тэллэҕинде кичугаһан истэхпитинэ арай машинабыт уторгуйан таҕыста. Оп тохтоотубут. Арыйан көрдө хоппарбыт. Онтубут радиатор патрубага хайдаабыт. Онон ута хуртканаабыт. Оно алларакка саара көстөр, буряттарга саарыллара. Ол касаара баар, онно уу баара було. Онно тиийэххэ. Диэн оппара олортубут, уонна массыынаны үттүбүт үһэттэн. Отубут аадьыты күнүйэн барда. Уонна ол баран истэҕинэ түүрэн иһэммит аанынан киирэ хаалбыт кэстэбитигэр.

Маннык маннык балаһыанньа буолла уубут уох патрубакпытын быһан бараммыт маннык итэрэ анньаммыт абырахтаан оҥордубут. Ол баран уубут уох. Онон айанныыр кыахпыт суох. Комбаппыт үөҕүстэ. Дьэ, үөхсүбүтэ уох. Хатаммат. Камбахпыт. Күүскэ хагырааччы нуучалыа. Эбиитик тыллардаах буолааччы. Тоһоторо хоос буолан баран комбат массыыната газ алтан алта будкалаах тиринэтэн кэллэ. Аналынна уонна канистралаах уу палката түстэ. Уонна комбат хаҥата

буолаҕына татаар татарын Ильдус Беркутов диэн это давай садись на мое место я поведу диэтэ аа дьэ киһибит олордо уонна ыытан барда бриһен бриһен тиэнтэлээх маннык былыргы газик дьэ ыытан буркатан иһэр мен баламаннык олороммун спидометрик

Көрбүтүм сэт тонунан баран иһэр. Дьэ, газикка түргэн скорость бу хэт тон. Оччотооҕу газик үс өрө скоростаах. Иннинэн болдай урулаан иһэр мотора. Тыый. Оттон арай маннык хаҥас диэки поворот көһүннэ. Уонна син бэри маннык.

Бу хырыыга буоллаҕына өлүү түбэлтэлээх мин каскабын эмиэ үтүктэммин устан быраан аастым. Каска тоһу олордум. Ук, чэ икки күлүһэннэн баран эбит, маннык биирдэ өйдөөбүтүм. Оно уонна маннык баран киирэн барда массыына. Ээ, ону мин онно били инистиим быһыытынан эмиэ төбөбүн маннык аллара тутан аастым. Ой доо. Онтон хабыс хараҥа буолла быһыылаах, ата харах бэһим аҥаастым быһыылаах. Кыыс-уус боҕол, будук балык, балык олох роста хайдах буолбуппун э олох билбэппин. Онтон биирдэ арай да чуумпу убаҕай буолан хаалла. Э аны харахпын дьаастым. Арай көрбүтүм туора маннык күөрэй туман курдук көстөр уонна күөх халлаан уонна ону манан маҕан былыттар көстөллөр уонна туох да көстүбэт тыый арааһа били анараа дойдулара ырайдара диэн маннык эбит дуу дии санаатым кылам гынна оннукана онтон арай Сырайбын, түөспүн иҥин маннык туох эрэ тэбиэлик охсуолуур уонна ынчык-хончук бөҕө ииллибитигэр ары өйдөнөн кэллим. Көрбүтүм массыына анныгар сытар эбиппин. Массыынам буоллаҕына уҥуой оҕоһунан охтон хаалбыт маннык. Уонна манна миигин бу бириһиэнинэн маннык баттыы сытар эбит. Уонна бу өр айым иннигэр маннык били үрдэ көстөр эбит бириһиэн. Василий өлдө. Тиэнтэ бар, тиэнтэ бай. Оттон били иһигэр баар били уолаттарым ынчык-кончук буоланнар били тиэнтэҕэ мөхсөннөр миигин манна үктүүллэр эбит били тиэнтэ иһигэр били тураһатааннар быһылаах. Ону мен баланы атах икки атахпын манна чиккачитабин ахытар эппит. Ылахатаатым олох кэлбэт атаҕым. Хайа хайа да атаҕам кэлбэт. Ата маннык кынамы илиибин нэһиилэ костоот. Ону төбөбүн тутан көрбүтүм бүтүн курдук. тарбахпын көрбүтүм уон тарбах көстөр үчүгэй эбит дии санаатым төбөм онтон довольно маннык тиэнтэн өҥөй уолаттарбынан анньалыыбын алик алик богач ол командирбыт ильдус дии атыыбын ата биир родительство балаана славик мамзеев диэн этэ славик славик дии атыыбын ким да эппиэттээбэт биир коммунчук уу диэти ынчыктыы ынчыктыы манна миигин тэбэлиилэр арай. Онтон ол сыттахпына массыынабыт мотуорум ыллан аалбыта уонна туох эрэ хобордооххо туох эрэ күскү хаарыланарын курдук тыас иһиллэр манан кычыгырыыр качыгырыыр пыш-паш гынар иҥин анньыла сатаан барамын эппиэт уох онтон арай иһим hypnose буолла хайдах тугуй да бахый дьэ иэдээн буолбут дьэ баран манныкынан баран илиибин уурдум уктум испэр Отуу арыһылаас маннык кэлэр. Иччэҕэ. Оо, дьэ, бүттүм дии санаат. Оттон илиибин ылан көрбүтүм, арай туох да суох. Иччэҕэй тока. Маннык гына көрбүтүм, бензин эбит. Любаҕыттан бензин тохтотор эбит. Уонна, били, итии мотуорга туох эрэ тыһырҕаан, бычырҕаан дьикти. Дьэ, онно, били, хаһан да талараҕа үгэтэх, гымматах, билиитэ-айбат атеист киһи дьэ дьэ онно таҥараҕа үҥтүм испэр. Оо дьэ аньыы таҥара дьэ хантан эрэ уот көстүмэ эрэ дьэ дьэ диэн өсө нуучалыы ханыыбын быһылах не приведи Господь чтоб искра появилась диэн дьэ онно дьиҥнээхтик үҥтүм таҥараҕа. Оо онтон сотору соҕус буолан баран ол ыһыктахпына үөһэ маннык аан аһыллар курдук маннык тиэрэ баран түстэ били таан көлүгүн курдук үөһэ аһылынна уонна апыкы тилэҕэ көстөн баран анараа туор туора курт гына түстэ ата киһи түстэ ба онтон тураҕас буолан баран иккис саппыкы көстөн баран эмиэ түстэ онно иккис киһи иһигэр өссө биир киһи мөхсөр анньа сатыыбын о онтон

Отахан баран миигин көрдүлэр уонна ынчыктаатылар куһаамаатык уу диэн бары кэлэннэр иккиэн массыынаны көтөҕө сатаатылар быһыылаах уонна олох куһаамаатык ынчыктаан баран кууллан бүтэ хааллылар өйдөрө сүтүрэн астылар уу били киһибин богуч богуч ай дии сатыыбын били сержаммын суох дьэ иэдээн буолла дии ыттым түһээр ыппыппын эбитэ буоллар дьаны аһаары буолбатах

диэн кимэрэ Кучковаха ытатах буойда уонна бохпоотох үүрэн тилигирэн кэллэ даҕаны массыынаны биитте ырытаттан турдулар. Ойоҕоһуна ытар массыынаны. Оп мин кырнаас курдук ойон турдум. Һэ? Тутан көрдүм. Онтон этти там внутри командир Богач дедим, сержант. Һэ? барыларын хостотулар, барыларын медсанба диэтэ комбат. Мигана мне соһаны жаататлар. Он меня товарищ капитан, со мной все в порядке, разрешите мне остаться в батарее дети. Все, правда, да, Третьяков? В порядке, да? Нет, а? Да, так точно, дети. Ну ладно, оставляю тебе вот этого

Чааһыгара буолбата, полкаттан массыына тирилээн кэллэ. Дьэ, оппуһардар түстүлэр. Дьэ, чиккэс гынан бараммын, чугаһаан кэлбит биир старшай, ханныгары майор арахпардаатым ба. Товарищ майор, рядовой Третьяков, диэтим ээ. Ну-ка, голубчик, расскажи, что тут у вас случилось где-то. А, мин биличээнэ баайы истигэ маахылдаат төр бартын хайтах баарынан кэпсээн берди. Тугу көрбүппүн, тугу бэйэм билбиппин. Да, оно истэн бараннар рулеткалаах эҥин дьэ били уолбутун кэмнээтилэр мин эмиэ таах батыһаһа дьон көрөһө дьон ми ми мин диэки пыыртыр дьиктибаайа харахтарынан хотуруһа көрөллөр правда с тобой все в порядке диилэрэ так точно дивина бодрый байтик ону рулетканы кэмнээтилэр уонна хурналлар эттилэр. Көрдүм, мен эмиэ баран. Икки көлөһүнэн билэһиппэ курдук уолбут айаннаабыт истиэп быылыгар. Ока этте көтө аҕалбыт массыынабыт. Онтон баран бии сиргэ хорус гыммыт. Онтон иккис сиргэ хорус гыммыт. Үһүс сиргэ хорус гыммыт уонна төрдүһүнчэ тохтообут. Ол аата түгүл бир, икки, үс, төрт, төрт төгүл бандык кубуруктаан эргийбит эбит ойоҕоспутунан. Онно мин хайдаҕа эрэ Туох даҕаны киһи ойугар хайдах хатаан баппат гынаммын масыынаттан тахсан аҕалбыппын. Мин эрэ. Бу киһини үрдүнэ пэптэ. Бу ааны аһаммын туһах аһыам да бэйэтэ аһылыннаҕа дии. Ол баран ол аан кыттыктыра хабыллан аҕалбыт. Холобур хабыллыбакка обуннук аһыллыбытынан түспүтэ буоллар, ол аанынан миигин маннык иккаҥы аҥаарда аҥаһыйа эбитэ буолуо. Баҕар. Маннык быһах курдук. Баҕар. Онтон ол түспүтүн көрдүбүт. Аны мин батыһа дьон көрө дьон, онно били подноскатынан атахпын бат түһүп билэбит манны. Икки атаҕым манны кытаран уруу, но манан подноскатынан бат түһүп билэбит. Тоҕо уҥуохтарын тостуртайын силтэ баттаан эспэтээбит боллар. Битти. Аны көрбүтүм онно жабраскай уята бар эбит. Корона. Ровно атаҕым онно түбэспит тилэҕим инньаҕынан онно тимиччи баттаабыт ол дьөлөҕө сиһигэр инньаҕынан тоһуппатаах атахпын дьэ бу хайдах үчүгэйин диэн дьэ оннук түбэлтэ буолан турар эбиэ туох да буолбатах онтон соторуос буолан баран арай мен сүрэҕим эриллэн киирэн барда ирим дьирим хараҕым буолла ону апыһатар көрөнөр о этого тоже медсанбат диэтилэр ээ инньаҕынан олох эниэм суох буолаалла букатын хотуолах мун баҕарар курдук буолла били истириэһим шок дьэ киирдэ быһылаах хойут хойутаан баран киирэр ду тахсар ду вот диннэгинали мессан баакки дьаҥа бистилер онно тиийэн баран киллэрбиттэрэ пока хевле старшина кэле күүтө түстиэбиттэрэ онно көрдөр булухан бай кэле турар эбит онно баран көрүндүм дьээбэҕэ Сатаах туруохтаҕар. Дьэ доҕоор, онтум баара дьэ сырай хараҕа эбит ээ. Бүтүннүү хаан эбит, ырайым. Уонна таҥаһым эмиэ бүтүннүү хаан эбит. Били уолаттарым хааннара. Мин хааным буолбатах. Били кэтэҕим эрэ манна кыртыга ыалдьыбыт. Ону тутан көрдөхпүнэ манна кыртык испит. Били кааска тоһу олорбутум. Били туохха эрэ хааллыбыппын быһыылаах. Инньэ гынан манна кыртык испит этэ. Уонна туох да суох. Уоламмар ата Митсан баатка ыһыттым. уонна икки да хасту куолан баран кынньана түһэн баран ити куһаҕана эбит эп буолуо диэн мин өр баҕайы старшинаттан көрдөһөммүн нэһиилэ но ты третьяков надоел уже давай бери свою форму иди отсюда ди таһааран кэбистилэр мин санбааттан дьэ итинник буолан турар дьэ туох оннук көмөлөспүтэ эбитэ буоллар Одуга оттон мучалар этэллер дии. Йоллах ырбаахылаах төлөөбүттэр. Счастливый рубашка родился. Или под счастливой звездой диэн. Билбэтим дэ тугун. Дэ онтон бу олох отуртааҕата үһүс түбэлтэ буолан турар. Бу Ахсыйда хагатыгар куораттан мин үөрэнээччим кэлээртэ Дьаакаптыан биһиги икки бураанынан капкаан иитэ, суол үктэтэ тахсыахха диэн буолла мотомоойуга. Сөп бардыбыт уон күн сырыттыбыт. Тымныы бөҕөй буолла халлааммыт. Сөөр баҕай сырыттыбыт, хороҕор өрө ыһыттыбыт иҥин. Дьэ онтон дьиэбитигэр кэлии буолла. Бу уон бэһис диэки. Атырдьаҕы оо ахсынньы уон бэсиэһин диэк. Тол кэлэн эһэр дойдуга чугаһаатыбыт, кэллибит. Онтон бураан били улгумаат курдук барара дьикти дойдутун диэкки. Улгумаат били дьиэтин диэки хайыыннардахха дьикти түргэнник барааччы. Тыаттан киирэн истэххэ, ровно ол курдук буолла. Аа дьэ били хайдары мэник санаа киирдэ дуу, акартыы буолла дуу, кастаана көстүммүт. Инники баран эһэбин. Оттон бу дойдуга чугаһаабыт кэннэ ходуһаттан биир от тиэйилэх тыраахтар, Беларусь тыраахтар тахсан кэллэ, уонна иннибэр баран иһэр. Ону ичигэс өтөҕө диэн өтөххө тиийэммин обгоннан аһыам дии санаатым. Уонна ол

Уонна ол таһыгар аатар били хаһан эрэ утары тыраахтар ааспыт быһыылаах, ыаркалаах тыраахтар ол тоҥуннан били ааспыттар быһыылаах. Бэҕэһээ тухаан дуйлэраа күндү ыдьыбыт уол быһыылаах. Онно маннык модьоҕойуос хаалбыт. Ол тыраахтар ааспытыгар иҥнэри. Маннык. Оно обгордаан истэхпинэ отун аастым бу. Стаговоска тиэлдэн иһэр отут волнага астаан кэбистим. Оо, ол куһааны иҥнэри били модьоҕо көстүбүтүгэр хараҕым кырыытынан көрдүм даҕаны ана кылам гынан ааста уу дьэ тэбэрэ булуо диэн ити ону баран уже хайытыкых уох ыллым даҕаны чугаамырамын өссө гаастаан кэбистим отом ол тракторым ол ойоҕоһугар кэлдим олох ол кэлэн Ровдау, били, Томторум кэллэ. Ado, ээ да, көтүтэн ааһарын имин дии санаабытым. Ол бүйтэ дьа ууллан эрэрпит. Урааным ууллан эрэр. Бэбэбэ ууллан иһэбит, тракторым бу ойголуһу буйа, чугас балай. Ото ууллан иһэммин, көрөбүнэ, Инники көлүөһэ уонна кэнники көлүөһэ трактор ыккардынан ровно түһэн ийэбин. Ол түһэн ийэммин доруолгуттан тутуһа хатаатым даҕаны отой Уранова таалла харга тиийэн ньылк гына түстүм уонна маннык гынан ийэ көрбүтүм улахан көлүөһэ бу уже төбөбүн олох тэпсэрэ буолла. Ото хайда эрэ били бутаардыллыбыт кадрдар курдук көстөр. тоҕо эрэ. Ол бремаабын аныккынан төһө кылырдам аныккына хатаатым төбөбүн инним диэкки кыгалла хатаатым. Ону барбах кэтэхпин маннык сырк гынан ааста көлүөһэ, кэнники көлүөһэ трактор кэнэ. Онтон өссө кыгалла хатаатым, ону кэннибиттэн кэлэн Слоговоз били инники туорайа кэлэн кэтэхпин өссө маннык таарыйан ааста. Эмиэ барбах оҕуста маннык таарыйда. Ол кэнтэн хата тырахтарыыһым көрдө быһылаах. Аты көрбүппү мин. Били инники оҕус киирэн бараммын хуулуннаҕым дии. Хараҥа кырыыттан уже көрдөҕө. Аа. Тохтообут. Тохтоото. Бурааным охтон үлэли ыһытар, ойоҕоһуна ыһытар. Оо мин ойон турдум. Бурааммар тиийэммин туруора сатыытын тахпына тыраахтыттан Ньургун диэн уол ыстаран түстэ. Сүүрэн кэллэ. Оо бу үтүмө дьоҕо төбөн кэбистэ диэн кини кэпсээтим. Онтон били Дьаакыбым кэннибиттэн тиийэн кэлэн сүүрэн кэллэ. Уонна тракторист Үстүөпэ ойон түстэ Трахтовтар. Календарь бураамын турараҥа үстүбүт. Умулла ыста бурааным. Ону астаан берде, ону үстүөпэҕэ кэлбитигэр эмиэ этим. Бу ити модьоҕота эбэн кэбистэ. Аһыктаах этим диэтим өссө. Уонна бурааным үрдүгэр түстүм даҕаны элэскин аһыллым. Дьэ, туох имнэммитэ эбитэ буоллар, арааһа били абааһылары имнэннэ быһыылаах бу тракторы обгоннуохха диэн дьэ үрдээх быһыы тэһэрэхтэ бэйэлээх буолар этим дьиҥинэн мин айанна сылдьан бу ырыа буоллаҕына олох акаартыйдым дуу или оҕобор түстүм дуу дьэ олох бэйэм да өйдөөбөккө хааллым Дьэ, инньэ гынан ити итинник ааһан хаалла. Э, туох көмөлөспүтэ эбитэ буолду дуу диэн. Вот. Дьэ, итинник буолар эбит. Ону Билигин хадыыбына арааһа ити таҥара дуу, абааһы дуу, аанньал дуу диэн чахчы бааллар быһыылаах диэн ол иһин ити хадаҕа киирдим мин. Дьэ, онон күндү доҕоттор, бэйэҕитин харыстааҥ, нуучалар бэйэлэҕэ эппэттэр береженого бог бережет диэн чугас таптыыр дьонноргутун харыстааҥ сэрэнэ сылдьыҥ кэтэнэ манана сылдьыҥ ити мин курдук акаартыйымаҥ солуута суох буолумаҥ оччоҕуна эһиги аанньалгыт эһигини мэлдьи харыстыы сылдьыаҕа. Бу иннигэр арай биирдэ диэн ролик устубуппар миигин төрөөбүт күммүнэн эҕэрдэлээбит дьоннорго уонна көмөлөспүт дьоннорго Мин барҕа махталбын тиэрдэхпин баҕарабын. Библияҕа суруллаа дьара. Үтүө дьоҥҥо за добро да воздастся сторицей диэн. Ол аата үтүө дьыала иһин сүүс төгүл оннук тосхойуоҕа диэн. Вот онон ити үтүө дьоннорго кинилэр үтүөнү оҥорбуттара сүүс төгүл тосхойдун диэн этиэхпин баҕарабын. Дьоллоох буолуҥ, этэҥҥэ буолуҥ, болҕомтоҕут иһин махтал.